vo tala ya vanhu va hosi vanhu vo tala vanhu vo tala va tidlaya vanhu hi swilo swa ku fana na leswiya mindzuku vanhu va ku ya a fana nga tidlayanga a na swi ta ndlula a swi nge ndluli loko vanhu va nga vulavuli hi swona vanhu va fanele va vulavula hi swona every day swi za swi ndlula

Wo a karhi a yima na Gagash a karhi a sola mhani luya u hlamusela leswaku ri hi na right yo vulavula hi swona because u hlamusela leswaku vanhu vo tala la ka Gaza a ve le ku vulavuleni hi swona ve le ku tumbeleni a tikhoneni a matshan'wini yo vulavula hi swona leswi vula leswaku ri hi ku ya hi G_B the Caterpillar i vula leswaku ri na ti-influencers ta ka Gaza a ti fane ti khoma ti tshikanyana la ti khoma ti tshikanyana la ti khoma ti tshikanyana la ti vulavula hi swona. like mara since va nga miyela mintsa lowu i ri va nga vulavuleli tikhoneni va karhi va langusa na tinutsi letiya va karhi va hlekelela u ri va fanele va humela handle u ri loko a ku ri mr post sweswiwa a ku ri na tinutsi ta mr post i ri a ta ti ri all over vanhu va karhi va postetela hala na hala va karhi va hleka so u ri hi nga chavi ku vulavula hi swona ku humela handle hi vulavula hi swona Eric Gagash a tiyeli a mahlweni na yini na business ra yena timhaka leta to tiya gagaxi tiya gagaxi i ri heyi mi nga byeli munhu ku tiya u hlamusela leswaku gagaxi u ta decide hi yexe wa continue na nsati wa yena or u ndlisa ku yini

hi nga capture swikandza swo fana na sweswiyani a hi ti dyondziseni ku naswona i ku capture ka yini ya i ku capture ka yini me lexi ni nga ta ku hlamusela swona because na sweswiya swa swa swi na munhu loyi a nga phuhlisa timhaka letiya. u fita ku khomiwa ku khomisiwa a tekeriwa e legal actions ka leswi a nga swi endla despite ku ku humeleleni or what swo fana sweswo because um mhaka leyi ni humese video yo karhi ni karhi ni hlamusela ku um timhaka to fana na letiwa ta ku ri munhu a humesa ti-pictures leti mi nga capture khale or swo fana na sweswiya or ti-videos swo fana na sweswiya mi mi swi humesela rivaleni um loyi a nga swi humesela rivaleni um wa fita ku a nga khomisiwa pfuleliwa case a khomiwa ivi a gwebiwa hi ku ya hi swilo leswiya a nga swi humesa laha handle ve ri a swi pfumeleliwi ku swi humela handle a ni a mi hungasa mi ri two na loko even though a mi nga ri ku hungasi um n'wana a lo capture ivi a kota ku sendela vanhu va kota ku um munhu a va embarrassed kumbe a va humiliated swo fana na sweswo a ri munhu luya luya a ku nga sendwa sweswo munhu yaloye u na right ya ku a ya a report-a ku munhu wa so na so u phuhlise swa so na so swa mina ya ivi munhu yaloye a hantiwa down va n'wi secha maphorisa a n'wi khoma ivi nawu wu dilana na yena hi ndlela yo fana leyo so mina loko ni vona disa lediwa ey lediwa um eh, gp the caterpillar do do do do i nga ri hi ntumbuluko do va na vunyimpinyana xikarhi because laniwani ti ti yimela na ka gash a ti yimi na mhani luya and mhani luya na yena a nga swi tivi phela ku ri um one this is one this swi ta tshuka swi va so because loko hi rhandzana hi byalana everything hi byalana swihundla um swihundla leswi swi i swi vonaka ku leswiwani loko swo tshuka one day swi humela handle swi nga khomisa munhu so um hi ku ya hi mhaka yo fana leyo eish na na mhani loyi a nga lulanga swo fana leswiwani ma vona so mina eish ni nge lehisi ngopfu um ta yi tsema kwalawani hi lo gp the caterpillar a karhi a adiresa mhaka leyi a karhi a hlamusela leswaku ri a hi vulavuleni hi swona swi ta kota ku ndlula obviously within two months swi ta ndlula swona swi ta trenda within two months swi ta swi ndlulile mara xilondlo xi ta sala this thing will hunt them forever yi ta va hunter until yes so mina nga ku yina here is the video ya gp the caterpillar a karhi a vulavula hi mhaka leyi eh, mavona me
a ni masiku a vona hi hanyana ka social media hi eh, hanyana ka social media la ene loko hi vona swo vona ka social media hi fanekele hi hi vulavula hi swona because na hina hi hanya kwalo mehe lexi ni nga ta xi vulavula ehenhleni ka ti-picture leti nga ku trendeni va ku komba mhani ta ku kumbe va ka gaza a ku vi a ku ri a ku vi dyondzo because swa ku fana na leswi tshama kha swi humelela vanhu va ku tala ma vona tinutsi tinutsi vanhu ya sendelana more special the long distance relationship hi sendelana ngo tinutsi so kambe vanhu va ka hina stay away ka timhaka ta ku loko mi sendelana tinutsi mi humesa xikandza xa n'wina mi nga ti humesi vun'wina ya sendelana tinutsi mawutsesesi and a swi kahle swa ku loko munhu a tshuka ndle mistake a sende na xikandza xa yena wehe mindzuku loko mi twisane ku vava and then i ta teka tinodzi letiya i ti i ti hangalasa i vumbara i vubari swa ku fana na sweswo i vumbara i vubari a ku na ku nga vulavuli hi yona mhaka leyi ta vulavula hi yona mhaka leyi va tele vanhu lava a va sweswi va nga ku vulavuleni hi yona kumbe va nga ku hlekeni mara a va le ku yi humeseni rivaleni ma swi mara loko a ko va ku ri munhu wo karhi kumbe a hi ngo i ti-notes ta mr post a mi ta kuma khagazini yime hinkwayo and then ti-postiwile eka ti-social media ma swi so munhu a fana na gagaxi i munhu loyi a hanyaka social media every day a ku na ku gagaxi a nga a nga a nga a nga vulavuli kumbe a nga post ka social media because i le ka business ene me ni nge vuli ni gagaxi tiya ehenhleni ka mhaka leyi nga ku segulekeni Ah, ni ku njhani ni ku a tiya njhani because a ku na tinutsi ta yena gagaxi he vanhu va ka hina mi nga rivali ku yo hlangana a hi tivani mi nga rivali yo hlangana a hi tivani phela loko if ku rhandzana munhu a wu swi tivi ku munhu loyi a ku endleka yini na yini na yini wo suka mbilini te hi loyi munhu na n'wi rhandza na n'wi lava ma swi twisisa so ngo hinkwenu mi nga busy mi nga busy mi nga ku hehe tiya tiya tiya mbilu nge yi rhobi mbilu nge yi rhobi munhu ta tekela decision ya yehe munhu tekela decision ya yehe ya vulavula hi yona mhaka ku fana na liya a yi gagaxi u nga ku ni swi ta heta ya wu jikajikeni ku gagaxa qhuveka na na na na na family ya ye qhuveka na family ya yena we van'wanyani vulavulani mi nga tshiki ku vulavula vulavulani because a ni mi vulavula ka social media phela social media yi endle hi va maxaka we are family loko hi te tani matwisisa se mara mehe hi sayiti ra mehe ma i don't wanna lie mehe ku na mina ku na munhu wa mehe a sayitini and i don't trust that person and ni nge pfuki ni n'wi defendini because i don't know that person mina ni tiva mehe mehe me ni ti tivaka mehe a ku na hi nge vulavuli hi yona mhaka leyi vanhu va ta ku ya a va vulavuli hi yona va chava gagaxi no we, we, we talk about it we talk about it we talk about it a ku ri vo gigaba mulisi gigaba anc comrade leaders ma ni twisisa vanhu va teketela tinutsi na ti-picture mi nga humesi ti swikandza loko mi rhumela tinutsi we must learn almost we must learn almost every day something like this swi ta humelela ene swi nge stop loko ri ku vanhu um eh, eh, mi ta loko mi teka ti-picture mi ta ti mi ta ti humesa mi helerile a swi tsakisi swa ku fana na leswiya a swi tsakisi a swi tsakisi swa ku fana na leswiya swi vava ngopfu swava ngopfu i don't wanna lie just imagine ku nghena message ximesejana ni nga xi vonangi kahle ka foni ya nsati wa wena kumbe ka foni ya partner ra wena i kwatisa hi ximesejana message wu tsinini wu wu onha swilo swikulukumba ngopfu so we need we must talk about those things and then vanhu va fanekele va swi tiva ku hi vakulukumba tinutsi ya rhumelana ya rhumelana ya rhumelana long distance long distance relationship yi tiyisa hi tinutsi swo fana na leswi a swi tsakisi mara a vanhu va fanekele va vulavula hi swona because a ni hi hanya ka social media just imagine loko ku ri a ku ri next post ku ri ku ri ti-picture ta yena a va ta vulavula va tlhava posta va vulavula hi swona mara sweswi va tumberini volo i va tumberini volo a va lava ku vulavula hi swona mara ve le ku hlekeni se hina hi humela rivaleni hina ku a hi hleki hi tlha hi vula straight ku no munhu wa ku fana na gagashi i munhu loyi a nga ka social media ene i munhu loyi a nga ndleni ka business i munhu loyi a postaka almost every day ku na vanhu va ku tala va n'wi folowaka so loko ku ri na swa ku fana leswiya n'we mi ta blame vanhu mi ku ya why vulavula swa so swi ku yini yini yini yini yini a mo sungula ku hlangana swa n'we swa ku fana leswiya ma sungula ku hlangana swa ku fana leswiya a swo yini vanhu vaka yini a hi vulavuleni hi swoho swilo ene swilo a swi dlayi so liya ya ku munhu i ta i ta byela munhu a ku he tiya tiya tiya tiya nghena tikatholeni ta hi munhu yaloyo ku tiya tiya wena i ku tiya tiya munhu ta ti tekela decision ya yehe munhu u ni teka decision ya yehe ha joleriwa laha hi tlhela hi va rivalela hi tshama na vona o oh, swo yini so yini munhu ta tekela decision ya yena vanhu va na right ya ku vulavula hi swona ka social media because gagashne i munhu wa ka social media na mina ni vulavula hi yeso hi mhaku i munhu wa ka social media i'm not fighting with him ene ni nge zini la ku pretenda ni goye tiya tiya ma se tshama a ni se za ni vona ti-notes ta gagash loko a ni ti vona ta gagash a ni ta ku ha hinkwayini ha tiya hi ha tiya because of sathana xi lwa na yena so sathana xi lwi na yena ku na ku na sathana lexi lwaka na partner ra yena ye futhi a nga ngheni ndhawu a nga ngheni ndhawu futhi haloko va mehe na ku posta xilo a ni nga ta za ni poste nchumu a ni ta posta swa business ya mehe ni hambana na vanhu because ah, munhu un'wanyana ni nge ku tivi mbilu ya munhu ah, i vanhu va hosi ah, mbilu ya munhu ni nga yi tivi vanhu loko munhu a qhubeka na na na na ndyangu wa i qhubeka na ndyangu wa yena mi nga zi mi advise advise munhu mu ku ey tiya mi ringeta ku ndla yini vanhu vo swi ta gcina swi nga ha vi nchumu last a ku ri un'wanyana wa ka ngove nhonya un'wanyana wa ka ngove a kha trenda la a swi ndlulanga swi ndlurini because everyone a vulavula hi swona everyone a vulavula hi swona mi nga chavi ku vulavula ku e hi vona swa so so so yini yini mi nga tumbeli mi ku ha hi ta zondiwa loko no a swi tirhisi swona a swi tirhisi swona a swi tirhisi swona swi tirhisi swona a swi tirhisi swona va ka hina mi nga phuvisi vanhu mi nga pretend ka vanhu ah, hinkwayo na ti-history n'wansati wa nkuma kerekeni n'wansati wa nkuma byaleni ka nkovana vana ka ku i nghwadla lexi a xi hanya ka nkovana i n'wi teka tlhava nsati straight a tshama kumba n'wansati wa nkuma ka ka ka ka ka ka ka ka vuprostitute vanhwenya lava va ku stripa vanhwenya lava ku xavisa miri n'wansati wa nkuma laya u swi vona ku loyi ni nga n'wi cinca vutomi loyi la ta n'wi teka ni tshama na yena u n'wi teka tshama na yena a hi problem a hi problem mi nga mi nga khetseli munhu ku ndlela xo karhi nga endli xo karhi mara leyi ni yi vulaka ya ku ha miri tiya mbilu mbilu ya mbilu ni robi mbilu mi nga pfuki mi te munhu he tiya tiya tiya no mi nga pfuki mi swi ndlini sweswo and mi nga chavi ku vulavula ka social media speak vulavulani ka social media mi humela rivala leswi pfuna yini vanhu va nga vulavuri mara va ri ku hleveni va kha va vulavula hi wehe va nga humeli rivaleni mara va le ku vulavuleni hi wehe va chava ha loko no vulavula so me ni ta zondhiwa loko no vulavula so va ta ni teka njhani vulavulani o o humelani rivaleni hi na van'wani humela rivaleni hi nga hi zi hi hleka ti hlekahleka hi ku hi humela rivaleni hi tlhela hi ku n'wanuna qhuveka na life ya wehe carry on with your life o carry on with your life va lava yo famba hi va teka vavasati va hina lava hi tshamaka na vona etindlwini va na ti-ex ta vona va na ti-boyfriend ta vona vanhu valava va rhumelana tinutsi khi hi tshama yo ka hi nga swi voni yo ka hi nga swi voni se loko i swi vonile swi le ka wehe ku wu endla yini voni swa swi humela everyday because some people a va dumangi a va dumangi a va tiveki a swi trendi se vanhu va ku fana na vagagaxi obvious loko ku hume xo karhi vanhu va a swi ta trend a swi ndleki xi nga trend hambi ko humelela swin'wana hi beni ku humelela swin'wana mase post va soli makamu last a ku ri ti-picture tin'wanyana soli makamu a tlakule a tlakule chabi yin'wana a yi kha yi trenda ngopfu picture liya ende vanhu a va vulavula hi swona sweswi volo hwini u le ku hlekeni a tikhoni a mi kahle n'we a mi kahle a mi kahle a mi kahle vo n'wini vulavula mi swoho mi hleka swi kota ku hindza o swi nge hindzi vanhu va nga vulavuli swa kahle ka tikhonweni a mi kahle a mi kahle vo n'wina mi kahle hi tshama na vavasati lava na n'we mi tshama na vavanuna A jika, a jika hi le ndzhaku ka yindlu munhu a rhumela, i ri koho kwalaya ndlwini embedweni, a rhumela cheri ya yin'we, cheri ya yehe nutsi. A ri na hwe kwala nyongeni. A ri na, a ri na hwe kwala nyongeni. U ta yi tiva mbilu ya munhu. Hi ku n'wana na n'wana i na ti-history ta, i na ti-past ta yena. Virgin i ta yi kuma kwihi sweswi virgin, ya yi doba kwini sweswi? Hinkwayo hi to teketela ti-virgin ke. ya yi kuma kwini virgin leyi a hina hi va king miswati hina va king miswati lava va va va va nyikiwaka ti-virgin va lovelaka ti-virgin virgin ya yi doba kwihi munhu wo pfumela history ya n'wi doba kwihi hi ku loko munhu yaloye loko ku ri loko i ze hlangana virgin wa ha ri ntsongo ma ha ri vantsongo ene a mi nge tekani a swi talangi a ni mi suka ma ha tlanga Ah, so n'we hinkwenu mi nga na tinudzinudzi ta hina diletani swi sweswo please n'we mi nga na tinudzinudzi ta hina mi yimele ku loko se hi tlakukanyana hi ku i mi ta mi ta rhumela rhumela ka ti-social media please diletani sweswo diletani sweswo susani sweswe susani sweswo susani sweswe